Nos ta den forte aki nan pero um, mi no a bin wak niun minister ku nada brother. Ma bin pasobra Fort Kerk ta bai celebra 250 aña.
Fort Kerk ta cumpli 250 aña y nos ta sigui celebre cu un anochi special musical den cargo di The Perfect Combination, Ku músikonan manera Mitchell de Palm, Juvaldrik Groenenberg i Owen Esner. Ku nos kantante di ópera Kadir Snijders, tambe Winnie Paulo i Reinier Lijfrock. Dia trinta e konsierto ta bai ta. Nos ta bai kombersá tambe ku Reinier Lijfrock ku ta entre otro un di artistanan. Ke mas nos tin Ana? Juvaldrik ku e trio, tòg? Ku ta bai ta ei. Anto ta bai tin tambe, ablief? Kadir Snijders tambe ta bai t'ei, anto Winnie Paulo Mamera to tambe ta bai t'ei. Ke mende nan tur i nan ta bai ta presenta. Nan ta bai presenta aki den kerki mes? Den kerki si.
Anto esaki ta kuminsá for di kuantu ora? Mitá di ocho nan ta kuminsá. Ke anto no ta promé biaha ku mi ku boso nan ta hasi konsierto aki den kerki to. Bon, pa e doshen i sinkuenta nos ta tin luna pasá dia diesnebe di oktober nos ta tin un piano konsèrt ku Johnny Kleinmoedig. Uh, Randall Carson cu Norman Moron. Okay, okay.
Y ahora que eigenlijk um, ta continuación di. Sí, nos está purbando para enter año nos sin algo, ¿no? nos tiene un rooster con diferentes actividades, pues son, no, enter año está 250 años. É tremendo anoche que nos está celebrar já sabra 30 de novembro, mitad de 8 de noite na Fort Kerk. Busca por carche na razón de 40 florin na Kerkelijk Bureau Fort Kerk e Mensens Caminada. Como de que pasan

Bo ke mi a regango los den kerk aki mi brother. Di kuminda no, di kuminda. Ah, ok. No, no, pero mi ke medi, ke medi boso no sakudi, e boso no sakudi e kerki no. Si a regango los e e ham di Pasku ei bou di paranda. Fort Kerk ta invitá bo bin selebrá nan doshen i sinkuenta aña huntu ku nan i alabes rekou da fondo pa e trabounan ku tin ku hasi ainda. We hebben hier elke zondagmorgen om half tien een dienst voor de bevolking van Curaçao.

Sí, nos ta purba pa e, e como te bisa, e opbrengst, mi moe e palabra hopi, pa usele pa e edificio mes. Mané pe promé concert nos a laga limpia tur e, e kroonluchters nan, e koper. Ke men ainda tur no ta conecta bek, pero tur ta limpia. Tur ta un gran cosa, su nan ta hopi shushi, hopi skur. Anto bo nan ta lombra atrobe. Okay, okay, okay.
Sí. Anto, um, dus esei ta eigenlijk, dus cada bia ku bos an recauda fondo kun je concierto na ki bos ta hasi algo eigenlijk na mantention. Sí, esei ta intention. Alaria fresca, haregia la festa. Anto, junto ku Juvalrik i tambe uh, Reinier, ta bai tin uh, Kadir Snijders, ta bai tin Winnie Paulo tambe ku ta bai te presentando um, aki Den Fort Kerkdorp nan dia trinta awor. Awor, uh, Renji, mi kime, abo, abo, pabo e lugar ta familiar. Si, bes bay hopi año. Te kor ki dia nan, a pinki dia su kumi mucha. Bay no si papiando cuarenta y pico año pasa. Ok, mi sali mane ku skol na Cuba. Si, un stala si na excursie. Excursie, mi. Yes. Kubo ta menciona i ku mi tambe te kor bera. Si, hopi rato des, um, pa mi ya ta un honor ta beka ki dia nan. Mi, mi ta di ku sinta mane orienta e lugar paso mi di mane, hey, ta dje sina chiqueta ta. Brother mo comprende cu ami ta chikian te tempo e lugar ta grandi hone. Ki kende nan bo bai spera e orinan? Ke menti bo ta bai un tiki mas den e gospel? Si mi ta kere mi tin un mi ta kere mi ta bini cu algo un tiki special tambe mi ta kere mi no ta verklape pero mi ta kere mirando e acoustic aki dia nan mi ta bai bini cu algo un tiki special aki dia nan sigur sigur. Tucion awo eigenlik wak den kerki mi ta koku mi tin cu puntra pero mi ta puntra toch bo ta bai tumba otro menti?
Nos ta on. Reinier ta on pa tuma otro ai. Fort Kerk ta invitá bo bin selebrá nan doshen i sinkuenta aña huntu ku nan i alabes rekouda fondo pa e trabounan ku tin ku hasi ainda. Ik neem aan dat het eigenlijk de hele jaar door gaat, hè dominee, qua tweehonderdvijfentigjarig bestaan. Net als Marietje al zei, het is een beetje de bedoeling dat toch wel wat meer

En dat op een plezierige wijze met iedereen vieren die daar in daar welkom in is en daarin geïnteresseerd is. A brief Anna,
na kerkie tambe. Ke men di ora di oficina, ora di oficina. Ke men di Anna ta bisa mi ora di oficina, bo pon e karchi aki na kerkie mes, den Fort Kerk, i tambe na Mensing's Caminada bo pon e karchi pues pa dia trinta awor e bunita concierto aki nan ku Un toke kultural masha dushi mes Wini Poulo. Bo te kore mi bisa Wini Poulo. Amba ki te kwenti haragan goloso koni den Fort Kerk.